Baba Kalito, baba Njoli wani munhu akangwara kumberengwa. Eh, ndadzoka neimwe nyaya. nyaya ndadzoka nayo guys inodai so. I think eh, sekuti eh, tine vatungamiri vedu muZimbabwe Zanu PF eh, ruling party hativengi hatitoishori toida chaizvo Zanu PF eh, hatitomboivengi tinoida but pane zvinhu zvinoitika zvatinenge takatarisira kuti dai zvichiitika kunzvimbo dzakaita sesu kwatiri kunoku kumberengwa kunoku mamisha kunoku kumarural area ekuti kana wakatarira even yange pakuvhota pa it was like almost 100 percent mavhoti akavhotera zanupf kunzvimbo dzedu kumamisha kumarural area but tikada kuti titaure chokwadi tinyatsoda kutaura chokwadi nzvimbo dzedu chatinongobhenefita zvima 2 kg 2 kg zvechibage neupfu nechichi nembeu that is our benefit pakuda pa zano pf kwatinoita but those people who, who are rich vanongoimba zvakungoenda pastage oimba kuti eh, zano pf yakanaka kana kuti chichi chakanaka muharare mu, mu, mu, mu Those people they're getting expensive cars ari one munhu expensive car iyoyo yekuti yaifanira kuti irenovate chiclinic yatinokwanisa kuti isuwo kumamisha kuno kwatinogara tiwanewo chipatara irenovatewo chikoro kuti vana veduwo isuwo vanhu vakavhotera zano pf kuno kumusha tiwanewo chi clinic iri, iri right eh, igadzirise e, maroad because kana tikatara kwedu kunoko even road chai chai road motikari hadzichafambi kwakutonetsa even yango munhu akarwara kana munhu akanzi mimba yarwadza kudii usiku munhu iye anongosvika pakungoponera mumba because hapana mota inogona kumhanya emergency kuuya kuzotakura munhu kuti ende naye kuhospital because hakutorina road dai kwanga kune road maybe zvaigona kuitika kuti ah, munhu aidu manyawo nemota saka mota dzacho hadzitoriko futi maambulance hakuna kunotadza kuwanikwa kana kamota one kanonziwo kaambulance eh, korenovetwawo chipatara kogadziswa maroads zvese izvozvo kuti nzvimbo dzedu e, idzo dzekumamisha kwatinovhotera zanupf tirambe tichinzwa mwoyo wedu une shungu nekuda zanupf because izvo zvinawo kana mukatarira ka hatitozodi zanupf asi tinorohwa kuti tide zanupf yatowafosi kai why, why don't you do something kuti isusu tirege kumupushwa tiite nekuda kwedu tiite nekuda kwedu tiri kutovhota tinzwa kuti haipati ndiyedu iyi tivhote nekuda kwete kutivhundudzira kuti kana mukavhotera pakati munoita sei mukavhotera pakati aa no guys just do something izvozvi nokuti kana takatarisa ikoko i see speech yakataurwa nachivhayo last achiti kana uchiri wezanupf kana uchitopiwa mota neni uziva kuti uri kupiwa mota nezanupf yes We are happy but tinoda kuti kataraidhi maovetireni ekumaraini kwedu vanofamba netsoka netukumabhaisikoro netuchichichi asi ndivo vanhu vakarwa hondo madzishe achifamba nemazimota mamwe asi havana kutorwa hondo vakanga vakarara vamwe vacho ndori vana vevana vevana vevana vamadzishe akanga aripo muhondo havatozivi kuti chero neushe hwacho hunobatwa sei asi vanhu vave vakangodaidzwa kupiwa mota ndivo vanotambira futi mari dzinotyisa awa mauvheti rinofamba netsoka makumbo akakwasharara vana mujibha vose chembere dzakanga dzichibikira vanhu muhondo ukavatarira ende nanhasi vanhu ivo vaiuya the calling zanu p f as a party yavanofarira chaizvo but zanu p f haina chairi kutigadzira munzvimbo dzavo munoti kudii nhaye vakuru vangu ikoko harari kwamuri muchingoramba muchingopana henyu mota nemaartisti nemapasta nevachichi muchipana mota dzinodhura muchipachichi nezvizvi ndakatovhunduka umwe umwe umwe kansela achidaidza kamwana kaduku kamwana kechikoro kangopefuma kanonzi kangwere kangwere diki kangwere diki here chichi kakatonopiwa land land isina umwe muovetereni asi vanhu vakarwa hondo vanhu vari kukuvhoterai vacho hamusi kutombovarangarira muri kuti vari kurarama nei chamuri kuda kuita ndechekuti kana tatowadze mavhoti moenda muchivavhundudzira mowapa zvimbeu chichi is only that our, our benefit kana tava kuenda kunovhota vana mbuya nana sekuru nana bhudhi vangu vari kumusha uko hatisi kuziva hati understand zvinhu zvakadai so tinozopushwa kuti tendai zanu pefu ndiyo amunofanira kuvhotera kana ukarega kuvhotera ipapo tino after mavhoti tinokuuya tikakurova he tokupisira musha which means is not fair try to do something which is fair ku vanhu vese vasununguke kwete kuzouya ne 2 kg yembeu kana 2 kg yeupfu kana 2 kg yechibage muchipa vanhu please ivaiwo nemwoyo ivai nemwoyo wokuda vanhu venyu ivai nemwoyo wokuda vanhu vakakuisai pazvigaro zvamuri ndo nyaya ndauya nayo chete ndatenda nebaba kale baba njole one munhu akangwara kumberengwa ndo topic yandangouya nayo please kana muchinzwa apa imbotiraiwo kugadzirisa ndatenda hangu